Dzimai church ndekekuenda kunoita healing chikonzero chikuru chakavinga Jesu it's more than just your healing the reason why Jesu vakauya panyika ndeyekukuponesa nekukunzvengesa kujudgment ichauya kazwai ndinokukwazisai nezita raishe vedu jesu kristu eh, ndini apostle tapa osana gospel ministries eh, ndinotarisira kuti tichange tiri tese kwenguva yakati rebei tinoda kuti tibate mathemes ebhaibheri asi siri kubatwa nekuti dambudziko randaona nderekuti tiri kudzidziswa kurarama zvepanyika pano but hatisi kudzidziswa kugadzirira kuya kwajesu kunova kwakakosha kupfuura kuwana kwangu motikari kunova kwakakosha kupfuura kuwana kwangu imba yekubhoraja kunova kwakakosha kupfuura zvimwe zvandingabate panyika panapo so vanhu jesu ari kuuya but people are not ready jesu ari kuuya vanhu vanofunga kuti kuchechi ndekwekuenda kunowana mudzimai kuchechi ndekukuenda kunoreceiva blessing kuchurch ndekukuenda kunoita healing chete kana aporeswa haasisina need yechurch pachikonzero chikuru chakavinga jesu its more than just your healing its more than kuti kugara kwako kuborotel its more then kudriva kwako motika chiri the reason why jesu vakauya panyika ndeyekukuponesa nekukunzvengesa kujudgment ichauya ndeyekukunzvengesa kune zvichauya zviri mumazuva anotevera tida kuti tinhasi tida kuti titange nesubject yandiri kuti hell is no joke and ndichataura neshona kuti hama dzangu dzinzwe neshona wakatasa mavhidhiyo hope ari payoutube akaparidzwa nechirungu zvekuti hama dzangu dzimwe hadzikwanise kuzvinzwa pandida kuparidza kwauri vehama yangu neshona kuti unzwisise kuti kuenda kuchurch its more than singing in the present worship its more than, than, than being in all these other groups pane chiri kudiwa kwauri neshoko ramwari ngauti tiverenge bhuku redu kubva kuna luke chapter 16 pavhesi ya19 kusvika pavhesi ya31 ndichaverenga neshona musoro weshoko iko noti mufananidzo womupfumi narazaro mumwe mupfumi akanga aripo aipfeka nguo tsvuku nemicheka yakanaka nokufarira zvakaisvonaka misi yose zvino mumwe murombo ainzi razaro akanga ana maronda mazhinji akaiswa pasuo rake achida kuzvigutisa nezvaidonhera patafura romufumi kunyange nembwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Zvino murombo akati afa, vatumwa vakamuisa pachipfuva chababa Abrahamu. Mupfumi akafawo, akavigwa. Zvino ari muHadhesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro, akaona Abrahamu ari kure naRazaro ari pachipfuva chake. Akadanidzira akati, Baba Abrahamu, ndinzwirei ngoni. Tumai Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwangu, nokuti ndinorwadziwa nomurazvi uyu womoto. Abrahama akati, Mwana, funga kuti pawaka pawakapiwa zvakanaka zvako muupenyu hwako, naRazaro saizvozvowo akapiwa zvakaipa, asi zvino iye anonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa, uye pazvinhu izvi zvose mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu nemi kuti vekuno vanoda kuenda mhiri kwamuri vakoniwe nevooko varege kuyambukira kwatiri ipapo akati ndinokumbira kwamuri baba kuti mumutume mumutumire kumba kwababa vangu nokuti ndina vanun'una vashanu kuti andova anonyatsovapupurira kuti varege kuuyawo Panzvimbo ino yekurwadziwa, Abrahama akati, Mozesi navaporofita vanavo, ngavavanzwe ivavo. Iye akati, Kwete, baba Abrahamu, asi kana mumwe akabva kuvakafa akaenda kwavari, vangatendeuke. Akati kwaari, Kana vasinganzwi Mozesi navaporofita, havangatendi kunyange mumwe akamuka kuvakafa mwari vakomborere kuengwa kwoshoko ravo chekutanga chandichida kutaura ndechichi pamaparables ese kana kuti nyaya dzese dzaitaura najesu mufananidzo muenzaniso wese wataura najesu uyu ndiwo muenzaniso wekutanga waataura achipa mazita zvinopa matheologians kuti vafunge kuti iyi wakanga usingori mucherechedzo chete asi kuti inyaya yakatoitika taverenga kuti pakange paine mupfumi rekanditaure kuti nyaya iyi haisi pakubva yataka mupfumi nekuti mwana kuna vafunga kuti vapfumi ndo vachaenda kugehena rekandikutaure kuti nyangwe nevapfumi kune vapfumi vanoenda kudenga nekuti nyangwe naabrahamu aive atonzi abrahamu hakuna anga akafuma saabrahamu but abrahamu akanga atori kokudenga ndo pachipfuwa changa chakazorora changa chakazorora razaro nevarombowo vari kokudenga vapfumi vari kokugehena varombo vari kokugehena but chekutanga chandoda kukudza mudikanhama ndechekuti gehena riripo gehena is real chapiwa mienzaniso ina jesu ndechekuzivisa vanhu kuti gehena riripo hazvina mhosva zvamungaudzwe nevanhu hazvina mhosva zvamungaudza nekumachechi kwatinopinda kwakasiyana siyana but gehena ririko and hakuna munhu anorarama asiri kuzoona rufu mudikani hama rega ndikutaura chimwe chinhu one ndechekuti rufu rwakakumirira ende kana rufu rwakumira kune nzvimbo mbiri dziri kuendwa mudikanhama ndinopfuura nekumakuva ndichiona vanhu vakanyora kuti rest in peace but hazvireve kuti kana waisirwa chirest in peace chidombo chiya ndo chinokupa kuzorora mupisa chinokupa kuzorora munasho kaverenga kuna zvakazarurwa chapter 14 pavhesi ya 13 inoti vakaropafadzwa kubva zvino vanofira munashe hongu ndo zvinotaura mweya mutsvene kuti vazorore pamabasa avo havasi vese vakazorora ndinonzwa munhu vachiti kana munhu arwarisa so kana achinzi ngaashaya vanenge vakuita zvanzi aazorora anga atambura anga arwadziwa vadikani hama dzimwe nguva kutambura kwatiri kuita panyika panapa nezvirwere zvatinofunga kuti zvakanyanya panyika panapa hazvienzaniswe hazvienzaniswe nezvakaita gehena zvekuti vamwe munofunga kuti hei anga atambura kutambura kwamuri kuona panyika apa handina mhu hazvina basa wawakona achirwara newaunofunga kuti ari kurwarisisa newaunofunga kuti yakenge iri west case scenario but bhaibheri rinotaura chitiro zvese izvozvo hazvingainzaniswe nesuffering iri muhell mudikani hama ikoko iko zvino right now as im speaking to you pane vari kutopinda mugehena pane vari kutotanga kutopinda mugehena vari kutoti mweya wavo pauri kusiyana nenyama yavo vari kutoenter hell right now as we are speaking pauri kundinzwa ive waitirwa nyasha namwari kuti nditaure newe hanzi mupfumi akafa narazaro akafawo razaro paakafa anzi vatumwa vakauya mudikana hama musi unofa mutendi sezvakataura najesu apa kune vatumwa vanouya kuzoka muchira mweya wake vanouya kuzomutora vachiendeswa panzvimbo yakanzi pachipfuwa chababa abrahamu zvichirevera nzvimbo yekuzororera zvichirevera nzvimbo yekunyaradzwa pane zvese zvawakasangana nazvo panyika pano ndikati pandakusimbisa mudikana hama handizive zvauri kusangana nazvo handizive zvauri kuona but ukatsungirira muna kristu jesu ukatsungirira kunamata kwako ukaramba wakashinga uchasvika pamusi wekunyaradzwa nyika ingakuseke munyika muno ungaone nhamo dzimwe nguva i know vazhinji vada kuroorwa i know vazhinji vada motikana but unogona kufa usina zvinhu zvese izvo zvaundikanhama but kana ukafa una jesu reka ndikutaurira uchasvika pauchanyaradzwa kunonzi kunyaradzwa cheko cheko kupfuura kunyaradzwa kwamakambetwa nevanhu kune vanhu vakati nda kukunyaradza but kwavo hakuna kusvika pane pakasvika parazaro razaro wakafa vatumwa vakamutora vakarimisa pachifa chababa abrahamu bhaibheri rinoti nemupfumi waakafa handitauri kuti ndiani ani vakamutora but ndinongotitaurira ari mugehena ari mugehena mumachicha inzvimbo yekutsva mudikana hama gehena ririko kune mareligions anoramba kuti gehena hakuna rega ndikutaurira mudikana hama kana usina kugamuchira jesu uri kandidhedhi yehell kana usina kugamuchira jesu unogona kuenda ndichakudzidzisa pamusoro pekuti ndivanani vari kugehena but chekutanga jesu ari kutsinhira kuti gehena ririko kune nzvimbo yemoto na word rinonzi gehena rakabva panzvimbo iri outside jerusalem yavaipisira marara nzvimbo iyi inoramba ichirasirwa marara every day saka moto uripo haudzime saka rakabva gehena iri kuchanotsva vasingazive jesu vasina jesu rakabva rapiwa muenzaniso iwoyo wenzvimbo yakange iri panze peguta rejerusalem kuti vanzwisise kuti zvakamira se moto wenzvimbo iyi nekuti yairasirwa marara every day wakange usingadzime waibvira makusiro nekuti wairasirwa marara manheru wairasirwa marara masikati saka wakange usingadzime moto yemudikana hamare kanditaure newe kanditaure newe nzvimbo inonzi gehena iripo kudenga kuripo gehena rakamirira vanhu denga rakamirira vanhu mupfumi akafa akaenda kugehena arimo vanobva vanyisotaura kuti kwakenge kuina razaro nekwakenge kuine mupfumi dzaive nzvimbo two dzakasiyana pakati apa paine mukaha paakasumudza musoro achicha mupfumi ari mugehena akatarisa vakaona razaro arere pachipfuva chababa abrahamu kureva kuti kana tafa tinogona kuonana tiri kwatiri ikoko but tiri kunzvimbo dzakasiyana ndozvikuedza kudzidziswa panapa tiri kunzvimbo dzakasiyana saka mupfumi paakasumudza maziso ake achitarisa kudenga mudikanhama unenge uchivaona vachinyaradzwa unenge uchivaona vachifara iwo uchitsva kwaunenge uri akasumudza musoro akaona razaro achinyaradzwa pachipfuwa chababa abrahamu akataura kuna baba abrahamu ati baba abrahamu tumai razaro anyike munwe wake mumvura azonditonhodza ndatsva kureva kuti mugehena mudikanama mugehena hamuna mvura nyota unenge uinayo nzara unenge uchiinzwa zvavaingonzwa panyika pana vanenge uchichinzwa pane musi wakati watsva but chakanga chakanakira kutsvairi pana kuti wakazononwa mvura but nzvimbo inonzi gehena mudikani pamusoro pekutsva kwauri kuita pamusoro pekuita kutsva kwauri kuita hapana mvura yekugunga nyota yaunenge uchinzwa imomo kureva kuti kana nenzara inonzwika kana nenyota inonzwika funga musi wawakanzwisisisa nzara but apa kana raagena harisire nguva pfupi pfupi nderekusingapere nekusingapere nekusingapere dzimwe nguva unogona kurarama 35 years panyika dzimwe nguva unogona kurarama 90 panyika dzimwe nguva unogona kurarama handiti panyika vana mechisere vakararama maaids handire 50 but uchange uri kugehena kana kuti kudenga for much longer inonzi eternity inguva isina muganhu haina mavambo haina magumo unenge ungorimo chete nyota yako eh, ichiwedzera every day there is suffering in hell there, there, there, there is hunger in hell There is taste in hell. Mudikani hama ndatumwa kuti nditaure newe kuti unzvengane nechi kana uri kundinzwa kana uri kundiona ndatumwa kwauri kuti unzvenge nzvimbo iyi mudikani hama handisi kukukoka kuchechi ndiri kukukoka kutiza gehena handisi kukukoka kuti uzatisa dzemabhenji muchechi but ndiri kukukoka kuti unzvenge nzvimbo iyi mudikani hama nekuti iriko ndokana ndichitaurira vamwari kuti nerimwe gore ndina vamwe baba vatairamba tichishumira tichienda and baba vakanga vane zvinhu zvavo baba vakanga vagere zvakanaka Eh, nenyaya yekuti ndinoramba ndichiya ndichikushumira ndichikushumira ndichikushumira vakange vakundiziva baba vakazosvika pakurwara vasvika pakurwara baba vakandi vakatuma vanhu vanhu vakanditsvaga vanhu vakandiwana ndikaenda kwavakange vari kwavairwara vari ndakasvika vakutandadza vakati mufundisi maita mauya mufundisi maita mauya ndiri kutsva ndiri kuona moto makumbo angu ari mumoto mufundisi makumbo angu ari mumoto vari pakati pekubowa ikoko mweya wavo bva wapera mweya wobva wapera ndiri pandiri ipapo ndakatoziva kwavakange vari mudikana hama kune zvatinoramba tinofurirana tinosimbisana ende dzimwe nguva tinoti takawanda tiri kuzviita but kana makutsva mudikana hama hamuchirani unotsva pako wega hee muri genga muri gurupu munoita zvinhu zvenyu uri pamwe chete but kana makutsva mudikana hatitye segroup hatirwadziwe segroup hatigoverane kurwadziwa kwedu mumwe nemumwe anozvirwadzirwa pake pasina anomubatsira ndinoda kutaura newe mudikanama chero chero mukafa maaccident muri group muri six mumotikari handisati ndamboona vanhu vanonzi vaise mudouble deka coffin vangovigwa vese vari ka one mumwe nemumwe pake mudikana chazvinoitirwa uchanomira nezvako mumwe nomumwe achanozvipindurira ariko mupfumi zvikanzi mutume anyike munhu mumvura variko vari kuchemera mvura yatiri kuvhairira everyday imwe tichitoma tichigeza mazino tichisvipa iyoyo wari kusvipa kunenge munhu ari kugena nekuti akaiwana iyoyo dzimwe takutonoti ahepa tepi netsvina ndikuda mineral water ariko ari kugehena right now kuti kana ndikamwaire patepi iyoyo mwari munenge mandigonera mwari ndikakwana chekuisa mukanwa mangu nekunyaradza because nzvimbo yandiri iri kutsva ndiri kurwadziwa achichema akadaro mufuni nzwa razaro airarama ari murombo obvious kana uri murombo mvura hauiwani but kuda kuti munhu akanga ari murombo auye kuzokugunga nyota yako auye kuzo inzwa chigunwe ichi tumai razaro tumai razaro ngauti uzviedza uri kumba tora kapi yemvura unyike munhu wako mukapi memvura osumudza munhu wako uone kuti mvura inobuda pachigunwe chigunwe haisi kapo yakawanda se but kadrop ikako kadrop ikako mupfuma akakachemerera kuti anonidropera kadrop mudikana hama kurwadza rudzii kunoita kuti murume mukuru achemere kadrop kemvura idesperation yerudzii zviri kuitika nemupfumi nekutembera kwaari kuita nekuchemerera kwaari kuita ndozve zvinonzi kuseri kweguva hakuna munyengetero ukamuvhairira pano jesu kuseri kwegwa mudikana wama hakuna munyengetero hell is real mudikana hama ndati gehena ndere chokwadi gehena riripo kana usina jesu unobva wati he inini handituke munhu inini ah, ah, ah, ndogara kumba inini ndodai shamwari pasipoti yekuenda kudenga ndijesu kana usina jesu chero usingatuke vanhu chero usinga nesane nevanhu uri kuenda kugehena ndatumwa kuti ndikupe warning iko zvino pauri kuteerera meseji ino gadzirisa upenyu hwako najesu usaite semupfumi akasitanga kuziva kuti kudenga kuripo munoramba munoramba muchiti hakuna mwari mwari ndimwari wevarungu izvozvo hazvimise moto wokugehena kuti ukupise hazvikumise izvo zvokuti uendese kokugena here rakauya nevarungu ah, izvozvo kune vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vamwari achichema kudaro zvikanzi nababa abrahamu pane mukaha kwatiri nekwamuri hazviite kuti vekuno vabve kuno vachiuyako kana vekwamuri vabve koko vachiuya kwatiri pakaiswa mukaha pakati bvaatanga kuchema akufunga hama dzake dzaakasiya panyika zvikanzi orit izvozvo ndazvinzwa chitumaiwo razaro aende kuhama dzangu kuvanenge navamwe ndakasiya vashanu anovaparidzira nezvegehena vasauye kuno baba abrahamu anobva vamuudza zvikanzi hakuna anobva kunyika yevakafa achidzokera kunyika yevapenyu ndopaunoona dzimwe nguva kuti satani kana abata breni dzemunhu ka adzibata zvishuwo unoona munhu achiita nharo yekuti chino kune chinhu chinonzi mudzimu unoona munhu achiita nharo yekuti baba vangu vakafa vanodzoka iye jesu musiki wemunhu muridzi wemunhu achikuudza kuti akudzokwe kufanana newe uina ticha pamberi pako pablackboard ari kukuudza kuti 1 plus 1 equals 2 udofo rudzii unoramba uchiti 1 plus 1 equals 3 paina ticha akadzidza kupfuura iwe anoziva pfuura unonzwa muna chitara kuti mudzimu uriko jesu ari kuti hakuna akafa anodzoka kubva kunyika yevakafa ari kuramba kunaka votonzi ee mudzimu yedu ee mudzimu yedu yipi yacho jesu aramba ati hakuna akafa anodzoka kunyika yevapenyu ndonamata mudzimu yedu yipi yacho yarambwa najesu mudikana hama ngatisaita udofo hwakadaro jesu ari kutarirega pamuenzaniso uyo hapana pakwana mudzimaba dai iye mufu uyu mupfumi akadzoka ndiye aisi kuita mudzimu but uyu utori mudzimu warambidzwa kudzoka namwari its another topic for another day kuti chii chinombonzi mudzimu but uyu mupfumi uyu mudzimu unotokumbira kudzoka kuzobatsira vapenyu zvekuti najesu hakuna mudzimu unodzoka kubva kuvakafa kuenda kuvapenyu ngavaterere ivavo vanatabva varipo wauri kutotadza dzimwe nguva uchishora waunogona kuti kuti pane malike nemakakadai unogona kuti ndidai so but izvozvo hazvimise reality yekuti gehena ririko ukasagamuchira jesu uri kunotsva kana kufunga kuti chanodzoka uchiita mudzimu ndimi midzimu yarambwa najesu kuti idzoke hakuna akafa anoreverera mupenyu akayedza uyu mufi uyu kureverera vapenyu zvikanzi vakasateerera ivo variko vanatava nevamwe vamunoshora because ezvi nezvi munhu wese anoseka mapasta e eh, machichi munoseka vanhu vanonamata mukasavateerera ivavo nekupusa kwavo dzimwe nguva nekusadzidza kwavo mukasavateerera muri kuenda kune mupfumi hanzi nababa abrahamu vakasateerera ivo vareko vandakatuma maprofita ndikandivaverenga vhesi 31 akati kwaari kana vasinganzwi mozesi navaprofita havangatendi kunyange mumwe akamuka kuvakafa havangatendi kunyange mumwe akamuka kuvakafa ndijesu ari kutaura havangatendi kana vasina kutenda ivavo now ndava ndichipedzesa tida kuti titi ndivanani vari kugehena vamwe vari kuzvitenda nini ndiri right inini handituke munhu ini ndinogara zvakanaka nevamwe but ngativerenge shoko ramwari tinzwe kuti ndivanani vari kugehena vakuti tiverenge bhaibheri redu kubva bhuku ravakorinte pachapter 6 pavhesi ya 9 ko hamuzivi here kuti vasakarurama havangagari nhaka youshe hwamwari here musarasika nokuti mhombwe number one kana uri mhombwe number two kana vanonamata zvifananidzo kana vanofeva mazano ka muri kuti ifashion nokuti ndo zviriko zvekuti munorara nevakomana musati mawanikwa ende zviri kuitika muchechi zviri kuitika mumapresent worship zviri kuitika zviri kuitika even muleadership maelder madicon zviri kuitika bhaibheri riri kuti vanofeva havangaone umambo vanoita umombwe umombwe murume akaroorwa kana kuti mukadzi akaroorwa ari kunorara nemwe munhu asiri mukadzi waakachata naye kana kuti anonzi mukadzi wake ndo unonzi umombwe hwachewo vanofeva kana vakapata kana vanoita zvakaipa navarume ingochani dzokutarudzwa vanoita zvakaipa navarume varume vanovata nevarume mukahanzi he akazvarwa akadaro he but bhaibheri riri kuti ivava vangahuwane umambo hwekudenga nyika ingasvika muchinengetese but bhaibheri riri kuti nevanoita zvakaipa navarume kana mbavha ndogara ndichiudza vanhu chero abasendi naabamirioni dzese mbavha adya supu yenguruve naadya nguruve dzese imbavha kana vano kana vanochiva kana vanosinwa doro inzwa ichi hachisi chidhakwa hanzi vanosinwa kune vanorimwa pakrisimasi ka vanimwa pabirthday andongomwa pabirthday chete handimwe everyday but bhaibheri riri kuti kana vanosinwa doro pakrisimasi vanosinwa doro panew year vanosinwa doro pabirthday vanosinwa doro pamapati vanosinwa doro riri kuti havangawane umambo wekudenga kana vanosinwa vachinzi havangawane kozvidhakwa usazvinyebere kuti kwedu takanzi ndimwe asi musararadze denga rati muridzi wedenga kwete mufundisi wako muridzi wedenga rati nevanosinwa doro havangawane umambo wekudenga kwete zvamufundisi wako asina denga raakasika Muridzi wedenga ati nevanosinwa kana ava vanosinwa vasinganwe everyday vachinza ko iwe unonwa everyday shamwari vakananga kugehena chinja rhodhi yako kana vatuki kana makororo havangagari nhaka yeushe hwamwari kana vasingaregereri havangahuwane umambo hwamwari ndikanama ndikutaura newe panguva ino ndatumwa kwauri nedenga gehena harina kusikirwa rakasikirwa satani nevatumwa vake ukaenda kugehena mudikano ndiwe wasarudza gehena but it was never created for nhanzi nedenga ndiwe nerishogero riri mushona kuti iwe mushona muzezuru urinzwa mwari ari kukuyambira iko zvino ndiri kukunyengerera nemutsa wamwari kuti tiza gehena tiza gehena bhaibheri rinoti kune vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vamwari maura nhasi ndoda kuita munamato andichaita pano pane nhamba dziri paskrini dziripo idzo unogona kudzifona ndo nhamba dzecall center yedu vanokunamadzira zvakare but maurana nhasi pauri pauri kundonera uri ndoda kuti tisvike panguva tichanamata kana uchinzwa mwoyo mako kuti hauna kumira zvakanaka ukafa nhasi ndikanama ukafa izvezvi izvezvi zvekuti wakapfekedzwa kuchechi wakasimbiswa wane makore 15 16 muchechi hazvikuponese chinokuponesa kugamuchira jesu saishe namuponesi weupenyu hwako bhaibheri rinoti kune vese vakamugamuchira akavapa simba ndida kuti tisvike patichanamata unamate mumashure mambo kana zvida kugamuchira jesu panguva ine ita mambo jesu panguva ino ndanzwa shoko rei ndatenda mushoko rei ndinokutenda nekundiyambira ndiri kutiza neupenyu hwangu kwamuri ndinokukumbira kuti mundiregerere zvitadzo zvangu zvese mupinde mumwoyo mangu muve ishe wangu namambo wangu namwari wangu munyore zita rangu mubhuku renyu revatsvene kuti pamuchavinga vatsvene vakafa nevagere neni ndikuva pakati pavo kubva nhasi ndave mwana wenyu mweya mutsvene ndizadzeyo nenzara nenyota nekururama ropa rajesu sukai zvivi zvangu mundinatsa muzita nemuropa raishe wedu jesu kristu ndikarama ndida kukutenda nekuva nini panguva ino pachidzidzo changa tinacho changa tanga tichiti hell is no joke mwari vakatitendera zvakare i want to go deeper kuti tidescribe kuti kuheu kwakamira sei zvakamira sei mwari vakuitira zvakanaka ndinokusiyai ndichiti nyasha pamusoro penyasha like our, our facebook page hosana gospel ministries international subscribe to our youtube channel kuti urambe uchiona pese pataposta usapotswe udza shamwari dzako udza hama dzako dziuyewo pano dziponeswe dzibatsirwe neshoko ramwari achange tichidzidzisana pano maita enyu inoti nyasha pamusoro penyasha if you want to partner with us again manumbers aripo pascreen pedu e, tinobuda pazbc tv every saturday nenguva dza 830 makuseni kusvika na9 makuseni mwari vakuitire zvakanaka ndini apostle tava hosana gospel ministries thank you god bless you in jesus mighty name